Gang. va ka ngati ka hina we don't care about suku a nga a- like on a serious note eh, ku relevance bya yena bya kha bya famba mara veta ri suku a nga nidi munhu um a ku ri mina kha ni ku gaza for gaza mara its Yeah. fine 31st of august hi le ku teni laha suku a nga nghenela miss sa haye haye haye god morris ve ri tshikani ku cawata n'wana mi cakanyata xisuta hayi ali xi nga ka xi twa torha mara n'wana loko a nga se fika grade 11 phese loko i n'wana wa ma 2010 gebhe la ka ku na mahanya njhani mara eh? what if gebhe ya la ku tisa ku nghom ti album leyi tako
ene nga ku xi le ku swekeni gebhe u le ku swekeni nga nghoma munhu a tivisa ku hi loko humesa album se

Xa nkata swimanimani. Kataku, ni ku la hi le ka timbelemele ta ka Gaza. Danko, hi loko hi heti namuntlha hi ta ku mihloveteni ha famba.
Loko mi lava ku swi vona kahle ku ri ka Gaza ku tshama ku ri hoyi hoyi mara vhiki leri a ku nga ri na hoyi hoyi ngopfu heyi vanhu a va tikhomakhomini. ya a ku ri na order mi tikhoma mi kha mi ya a ku preventeni hi Yeah. ku heyi hi ku tswala kunene a va mielelangi mahala xikwembu xi nga Hala. kona ku busy kona xi nga u kona ta swi vona we hi september va ku e u ni tise joni ha ni rokoja ni pfumela na mali yo tlhelela kaya u ta Hey. swi twa u ta ri xi nge heli xi nge heli i xixika lexi u nga karapangi girlfriend ya munhu hi nsati a yi suki ku suka a ni ri milon'weni na mina vhiki leri u na nomo na wena na mina a ni yi twi se mhaka hi leyiwani yeah gavaza ne yes ku na timhaka ta ti-votes yeah ta gavaza business uh, woman of the year aha laha a faneleke a vhoteliwa Yes. vhoti yin'we five rand yes ne Mm.
se sweswiwani swi sunguriwa ma last week mara a ku ve na problem hi mhaka a ku ri na ku e mistake or technical error yi nga va kona ku loko u tlika la ka gavaza ni a yi ku teka yi ku yisa ka xin'wana na xin'wanyana xa xi nga nghena swin'wana swa ti-competition tin'wana oh. se a yi fanekele yi lunghisiwa mara a yi a hi ri ku rhaseni ku ri ku fanekela ku va kha ku votiwa okay va swi tiva va va ready mm. right mm. so yi ve yi lunghisiwa ne loko yi lunghisiwa suku ivi a xerha kunene okay swi helela kwalaho mm. se ve loko mina ni ku hoyi suku a post every day
hi mhaka ku na gabaza a tshama ka hi rhasela every hour gabaza heyi a hi voteleni suku ha lavi kona jikijika ka lolovi kona se ku ngheneriwa a hi voteleni suku right laha vanhu vo tala va nge te and i ti-fans ta yena one ku ti-fans ta yena mm. ku na group leyi nga creator that time yi nga na vanhu va 236 ne yeah. eh loko yi creator that time a ku ri timhaka ta ku a ku fanekela ku ku campaignelwa nkarhi lowa ri ka big brother yeah. ni un'wana wa vanhu lava nga cheliwa loko group ya ha ku sungula yeah. va ka, ka ti-content creator ta ka gaza na ti-influencer ta ka gaza mhana ni-influencer ni content creator yeah, so hi mina ni nga sala ti-college graduate ti chele tlhe ti swi famba the very same day ti nga cheliwa hi rona ku komba ku mina a suka mbilwini loko tirhisanya na voko leriwani u tshika leri ni pfale khamera na ku voniwa loko ha hi nge ri nge humi loko ri sukela um ka ku camphainela suku ni a ni ri kokwala ndzeni but namutlha mm. ve mi ni kwatini ni kwatela kusuka a nga tangi okay, a nga tangi kwihi ve ra nga tanga podcast a rhambiwe mani Eh? ha a hi lavi ku ata ka ti-podcast mara problem i ku mina ni vulavula hi mhaka ku ka ti-podcast not ka mika ya exactly hi texanga ni gang va ka nga te ka hina we don't care about suku a nga like on a serious note eh, ku relevance bya yena bya kha bya famba mara Vete Risuku a nga need munhu. Eh, a ku ri mina khale ku gaza for gaza. Mara it's Yeah. fine. 31st of August yi le ku teni laha Suku a nga nghenela Miss SA. Okay, yeah. Se since Suku a nga need vanhu swi vula ku a nge need munhu wa gaza. Gaza, yeah.
Wa ni twa n'wana ka hina ni Na swi twisisa. se yingisela ni ku byela xin'wanyana.
Mina ni believe ka lexi na wena wa swi tiva ku hambi no va ni ri hava mali if wo need mali i better na lomba. Yeah. Loko wo za u ta ka mina i ku u ni tshembini yeah. so if mina ni na access yo ndana lomba mali kun'wana for wena mm. i will do that i vunghana byebyo ku nga vi vunghana byo phutisana so sharp ivi suku a vuya loko a voni post leya mina ni nga endla video a ku loko mhani mm. a ni nge zi ni la no hlaya mm. a ku loko mhani Vo, no lava ku hlantswa swibye mina. Ivi mhani va vuya hi laha va vuyaka hi kona va ndzi byela ku yini, ni nga hla, ni hlantswa swibye. No vhela ni tshika. Yeah. Leswiya tani hi ku va hina hi ri vangheni va kereke, i ti-parables. Yesu Kreste loko a vulavula ni, a tirhisa ti-parables. Se tani hi Yeah. mina hi ku ni tswatsi, a ni n'wana ende na hlaya Bibele na ti-parables na ti tiva. A Yeah. ringeta ku vula timhaka ta ku ri hina hi le ku n'wi byeleteleni ku ri u fanele a vhotela Gabaza. I hla- Or a fanekele a share. Se u hlaya ku a nge he endli. A ni yimangi, ni vuya hi vhiki ni n'wi byela. Ni ku vuxaka lebyi u nga na byona bya gava i byo phutisana ha byona. Byo hlantswa swibye.
Byo phutisana.
Mara u vuya xerha after. Ni n'wi tlhela ni vuya futhi ni ku yini? U ta swi hlantswa swibye. U ta byi. A ni heta a nge hlantswi? Ya.
Se u le ku swi hlantsweni hi nkani. Na hambi o posta la ku phutisa, why ne? U fanele u tirhisa vutlhari as long as a ha ta ni dya vanhu va ka Gaza ne? Ya. Wa ni twa ni ri? A faneke a maka vuxaka lebyinene na vanhu va ka Gaza coz Loko ku ri hi mpela leswi vanhu va swi vulaka leswaku yena u u hume eka vanhu va ka Gaza u na makhadzi sweswiwani imagine ku ri ti ti ti followers ta makhadzi xana ti ya vhotela suku na ta mavhenda kumbe ta vhotela mudhawu ku na n'wana wa muvhenda a nga kona laya Yeah. so loko ku ri na sweswi ni vula ni nga ti pfinyiki if suku u ti tshegi hi ti followers ta makhadzi ntsena u Swi twa nga ri right. Gaza a nga yi need ne a hleketi nakambe n'wana ka hina Yeah. no vone ti-comments to A tala hleketa vanhu va kambe. kha va ku um u bitha wena swi vula ku gavaza wa n'wi chava u ta wa n'wi yimelela u xave- u hla- u xavelela a ni swi twisisi u xave- u xavelela ta xavelela yini a ni swi tivi Ya, ku i question ya xavelela kahle yini. ngopfu.
U xavelela yini?
a ni swi tivi u xavelela yini? mi twa nga ri maybe ni ta xavula ku rhoko javele lero mama wa vukona Ah, futhi swi le kule na swona It's swa ku a xave- luyani. kumbe u xa- kumbe u- u- u xavela ku va hi rhungelela ti-apron ta vuxangwana i don't know No, Maybe. i sesi listen ne ko va ku vo tala ni Mm. va twa nga ri ni vulavula hi side ra vu bitterness ne yeah mara mhani tshama ni vulavula hi side ra vu bitterness ni vula hi tirhisa rito tirhisa vutlhari ni te hinkwavo lava nge le ku posta nga papa va rhulani va ku a rhuketela vona kha rhuketela na hina hinkwenu a Va ku hi sweswi. va kha va tsakisa va dirhisa na ti-likes ni te yini Yes. ni te yini va ta wa va tlhela va wisa na khara ya misa luya u ku hi U ku hi sweswiwani sweswi. munhu loyi a a a a hakeliwa ku ya phefoma two tracks hi more than five thousand now hambi hi tibiya timbirhi ene ni swi vuli na before yeah Va ku beat na data. leswi mina ni swi Xana mi vonisaka ku yi ke? xiswona ne leswi mina ni swi vonisaka xiswona a ku ri mhaka ya yini i zandlas ya gezani yeah Swa- eh, swandla swa swa swa- munhu i munhu hi van'wani vanhu Kahle, You kahle. understand?
so it's not like hi ku uh, gavaza u n'wi campaignelini and all that so ku wa fosteriwa no a nga fosteriwi but u wela ka van'wani hi nga n'wi endla hina vanhu va ka gaza laha a nga kona namuntlha u endliwe hi hina because A ni nge va katsi vanhu va tinxaka letin'wana na ku campaign-a hina. A ni vonangi Muzulu a suka hi le Natal a ta ta campaign-ela Suka ku campaign-a hina, wa ni twisisa? Hi tlhela hi caca na Boti Rocky. Yes. Sorry Boti Rocky va Rocket Life News. A ho nyanyuka A ho Boti Rocky. nyanyuka.
Loko hi ku ah why mi mi mi mi posta swidguluva Yeah. mi nga posti suka a ho nyanyuka. Yeah. Now we know better. so and august will do better yeah uh, will do bettest yeah. better better iri better bitter bettest tawo hi swona ta hi ri bitter hi august tisa mhan'wa ka hina ni yeah eh hi vula hi nga ti finyiki ne na sweswi vuxaka suku a yi mahlweni a byi maka loko ri ula ku ya mahlweni a byi bvonya mm. a bvonyi mara ana ya tika mhaka leyi mm. okay sharp hi ta vuya august it's fine ne it's fine ayi ayi n'wana n'wana n'wana n'wana hi august u ta endla leswi swi lavaka hi mbilu ya Yeah, yena yeah, yeah, yeah. yeah ende mi nga hoxi munhu groupini ani Yes, ya ani yes, yes mm. ende mi nga yi mi ya rila mi ku ti-content creator ta ka gazeti Ti yo wi miyerini, ne yes. n'wana n'wana u ta endla leswi swi lavaka ani hi page ra yena munhu a nga fositeli ku ku posta yini sharp We Danko, move. a ku ri ro hetela ku va hi vulavula hi suku Hi khensile. maybe next time loko u vulavula hi ta vulavula hi vo mudhawu or whatever leyo mi nga ta ka la yena u nga ni byeleteli ani a a munhu a nga byeleteliwi yes yeah. Yebo. Ah, okay thanks bye from shangani gang signing out bye Ah, a ri kwalano ni vone vanhu lava a va ri xitokisini a jele kwele tsinda kweli ya vachuchiwa va kumile ntshunxeko long walk to freedom mara ku na lava a va ri- fana ku va ri fana byele la vito ra yena. Phila- philani correctional service ya va ri ka philani correctional services va humini Ya. mara ku na van'wanyani a va bantitangi mka- eh, swi vula ku ni xo maybe a ku ta va ku ri a hi xilungu va ta ku i yini Unlawful?
Hi va hi lava. Eh, ho phuti. Xilungu xa tsandza ku nga yini? Swi von'wa na What's mhani.
on dome? Se swi vula ku hi lava i i vanhu lavo gweviwa va nga ri na nandzu. Vo fana na vo Gingi. Swi a hi ku na Gingi a na ha ri ekhotsweni se u humile. Se swi vula ku u fika a nga voniwi nandzu va hatlise va huma. Se lava va nga hatlisa va huma va nga ri ku na three months lavaya swi vula ku a va gweveriwi mahala lavaya va nga ri na nandzu. Va hume hi partner. nge nge humi hi paro la n'wananga hi ku na swi tiva ku hi un'wana wa vanhu lava va nga ya ekhotsweni a ba blokiwa se va humile sweswana i think ngaku i vanhu va around 17 k 17000 As in seven- 17 yeah, I think it's 17 ay, 17,000 I think ko va bloke around 17,000 wa vanhu se vanhu va se va tshunxekile se mi ta ti vona ti-post mara a va yimangi u commenta nonsense u tlhelela jele ya u endla yini u tlhelela jele u endla yini u tlhelela jele mina ni mm. as long munhu ku nga ri fake account ani yeah. unblock yeah mi ka mina ku tele vahlampfa lava ti fake account i va le handle wa mina ni nga phikizana fake account no block ah and na mina ni create le fake account yin'wana vongo i ndzwana ya nhova yi tsale ku mm, eish ndzwana yi sungula yini loko u yi tsala hi m mm. se leya ya hava m na b mara mara u lava ku attack-a mina byana e i byana ya nhova byana ya nhova yi tsela mina byana mm. ya nhova yi yi lava ku nghenela mina a ni twisisi ku u lava ku folowiwa mm. kumbe u lava ku twiwa kumbe eyi a ni na ku ku lavela um Yilani.
ti-comments ta kona ta ta ta ta ta bya i mi- u ri yini i byana I byana. i byana ya nhova ne ya byana ya nhova a- a a- a nga ni toloveli a ni ma a ni ma seve wa yena mina ende a ni sevani na vanhu vo tsandzeka ku tsala Hala. better ni tsandzeka ku swi pronounce loko u tsale ni tsala swona hi ku a ni vhele swo pronounce a hinkwenu van'wana hina swirimi na yini na yini na yini na yini mara byana ya nhova u twa ku u ri ka mina u tlanyali yini wena a hleka, a ku, Mi nga ta hi hlekisa, why u nga lunghizi tinu rero na xikandza u tshika ku phuta? Tinu leri ni ri rhandza ri ri so, loko a ni ri na problem na rona, a ni ta mbala mask.
I byana, ya nhova. Se u lava ku teka mahanyelo ma le nhoveni le, a ta ta ma tisa laha, hi ku enhoveni ku hava nawu ma nga ta ku lawula na nhova, u lava ku ta ma tisa laha.

a hi wa ka bangwani a hi wa ka zara a hi wa ka xigombe xa ka matsena mm. se ti nga nyangatsani venda ti nga nyangatsani ti nga nyangatsani byana mi nga ni tele hi ti-fake account mina ni dile hi ti-fake account mina ende nge ya ndzhe ku nhungu za xikandza xikandza lexiwani ku ze ni ri laha tikhamereni ni ya ni ya va ya humelerisa muhumelerisi va ni yisa ka youtube i ku na xi rhandza ni ri so a ni a ni ta pfala make a ni ta tola makeup loko ku ri na swin'wana hi ku loko munhu a, a, a, a, a, a nga ti amukelanga ku i njhani and a nga ri confidence and all that i ta apply ti-makeup swi tele ngo swilo so mina eh, now ni ti rhandza ni ri so loko ni twa nga ku na xihoxo ni nge ni ya byeriwa hi hi byana ya nhova munhu we le nhoveni ni tshika ku byeriwa hi wena rey kumbe ni byeriwa hi mhana papa ndlwini va ni vonaka masiku hikwamo ku katsa na ka ta mina ka ta abrahamu ni ta ni ta ku byela hi munhu ve le nhoveni ti nga tolovelani u nga kwati a ti nga to a ni kwati no n'wi hlamula ku a ya a noka profile hi voku ye u njhani n'wi tshiki u ku twini n'wana ka hina se mhaka hi leyi mhm. eyi a ni ta ni rivele ni hi to hindza le ka yona ni loko na lava ku hlaya leyi tako jina hi ginsi u le marhandzini wa ni twa jina wa wu nyadza u tshama ku roba hi mani junior gins i don't do small boys man no oroba man no vula ku swi swa vo junior hambi o va marhandwi njhani ni pfa ni nga a- a- a- a- a swi- Awusembi.
kambe kokwani joko ve te va i i ku empoweriwa kumbe ku Empower-a, Eh, ya, a ya. swi ni empower hi ku yi nga ku tikontraka letiya wa vanhu lava va ku kulaka mapatwini lavaya u three months u ta vona van'we then the following month loko se u yi vuya se u vona van'wanyana i ti-contract so va sayinile ku swi fika kwihi mara All the best nwa mhani mara a, a, a va nempharari. mina I'm happy for Junior Higgins mm. kumbe eh, loko a ni a ni faneke ni vulavula ni va le hansi Yeah. a ni ta ku hayi xihundla mm-hmm. hi ya xihundla swa junior swa yena xihundla n'wi amukeleni ha u vuyi futhi U vuyi- marhandzwini emarhandzwini. so I'm happy for him then ku Yeah. va na n'wansati un'wanyana a nga fika a posta picture ya buti van'wani mm. a ku ni kombela ku mi hindzisa message wuluwa n'wina buti a va Yeah. posta a ku ni kombela mi ni pfuna ku trendisa ndzana leyi Veri i Morris Makhuvelo wo huma ka Xikundu. Yes. I mbyana mune yo tsandzeka ku tikhoma loko yi hlohlonhiwa hala mahlweni. Eh, u na tshuvatsuva.
Vakhegulu lavo ringana na yena va ta ti na tiko, mara yena a ya chuza ku teka mbhoma ya yena a ya tlhoma ndzeni ka n'wana wa ka hina. Eish! Se ho ka- ho u nga se ya mahlweni. Kahle kahle va kota loko n'wana wa ka vo twi ku nyanganyeriwa. Eh. Vona va ku twangi. I ku- Va vula ku n'wi yisa loko swi nga endleka a yi twise ku nandziha. Ndziha lexiya. Swi nga Se ri va na moyeni. jealous. Hi, hi, Hey, N'wana. ka n'wana Ka n'wana. wa ka vona Okay, oh, i n'wana wa malembe mangani a hi ta fika kwalaho mina Alright. va ku n'wana loyi ni vulavulaka hi yena i xihlangi Mm. ngopfu naswona xa ha ri le high school na le ka grade 11 a nge se fiki n'wana loyi haye haye haye haye vot morisi ve ri tshikani ku cawata n'wana mi tsakanyata xisuta hayi a lexi nga ka xi twatora mara n'wana loko a nga se fika grade 11 va swi lava ku i n'wana wa ma 2010 but more rate makhuvela kusuka ka xikundu hi Yeah. leswi va nga vula swona se va vula leswaku u titwisa ku nandziha hi n'wana luya vana va 2010 va na 15 this year ne Eh, a swi se ba- Yeah, a swi- a swi se endla ku va nga va kha va cawa ta xihlangi yo ende phela va tlhava va posta laya Eh. va va- va ya mahlweni na va ku, pandla ende va na pandla wa jojo bot morris twana ve ri yini ya munhu wa vo 70s 70 phela tanga ya muhumelerisi khosa
hi hayi khosa ya 65 a hi 60 i khala khadende Munhu- tikhamera leti mali ya mudende munhu wa 70s kateko 70s a gonya xihlangi xa 2010 swi nga n'wi nyumisi ku hluvula swihlangi xirhangisi sis no nyuma u nyumi papa ndi wena hi lerona tingana u hava yes munhu a tiyisa a gada vana va ma 16 years U busy no tlela na swihlangi onge titangha ta yena ti yo lova hinkwato. Eish. Munhu a nga ta famba a fela ehenhla ka swihlangi lomu ti-guest house ene vhele wa swi tiva ku vanhu vo tala lavakulu va na mahawu, va na problem ya mahawu. La ka ku Chawu, Vavona? Chawu, Eh. Chawu a taleliwa yi chaya. Se va ku, Ah.
no twela nsati wa yena vusiwana, mi ni ku u na nsati. U na nsati munhu loyi. Eish. Munhu a ku u na nuna, a vula tswatsi wo famba a komba swihlangi swa tiko leri hinkwaro, Yeah. pipi. Hey! Va ku, sis, oh va tlhela va va posta buti lavawani ya i va huma kwihi boti va ri ka xikundu hi le ku te ya a mina huma laha ka maxoze buti hala ka hina a- a yi cawa tisihlangi ya mara na vito ra twala ka xikundu heyi i xikundu I xo xikundu. tindiriri
u caweta i xikundu xihlangi xa mondo so boti morris mhaka leyi oh mina leswelo comment ya mi yo sungula loko ni ku swi vula ku vakwateli ku ku twa ku nandziha a hi swona mm. ku wa ha ri xihlangi ku a nga va kha cawatiwa hi ri seventy na loko ku ri tanga ya hina hi ta va khuza kahle what if bot morris yi voni ku principal a ve le bush va hi tlula yi la ku yi la ku yo yi la ku yisa xikundumepeni he muhumelerisi what if yi yi voni ku principal lava ve le bush va tlula malamuleli ivi yi tlhelele ku mo hi va mo hi va komba ku na na ha swi kota yi e e Yeah. competition se xi- xi famba njhani xikoxo le bush na ka malambulela hayi Eh, nkarhi futhi he, wun'wana. ka xikondi le sasela mani Nkarhi wun'wana. Ya, ya, masati ma lava n'wi futhi kateko Eh, eh, mina So- famba ka bode mina mara vele n'wana loyi utsongo Utsongo. 15 yeah

mara ya u- u- u- game leyiwana ni u yi sungule le henhla ngopfu a ni swi hi ma 70s hi ma-seventies loko se a ya hi ka titangha ta yena lava 2009 2008 2010 2011 yintsu ke? byele ya sikoni Yeah. sikoni xa gaze xi Shaka- tele xi yeah. sungule hi married man man yes Rhanga lexi ni nga n'wanuna wa muti la nga na vana Vamba wo va katsa na xinuna. tanga ya yena Mm. yeah Eish! Se loko e game leyi u yi sungulele xihehla ngopfu tanga ya muhumelerisi loko se a vuya ka titanga phe Jojo mi nga rivali ku wa 2012 a ka vuya ka Jojo swi vula ku Jojo a nge he n'wi twi nchumu musi Hala. Ah! Kobvo. mara swi ko
So mara ni I think ne loko vanhu vo tala ka Gaza vo sweswiya va swi trendisa but va nga endli action yo karhi. yeah If himpela swi le ku endlekeni ne a va fanele va endla swo karhi. ya a a, a va khomisiwi a ku na yin'wana yi nga ende yi nga tengiwi ximuti yi nga tengiwi xitiko ende gaza yi ta ka yi nga vuli hi mi ni nga endla ku swikolo yi za yi tlhelela kaya ta dyondza xikolo kahle kahle kahle va hamba mi kha mi yi rhuketela mi ku he mina ni nga xi lava he Eh. a la ya kaya n'wana loyi u yi kaya sweswiwani mi yo hwi u yo hwi Mm.
Mm. ti ri kwalaho Ya, timhaka ne? Hai, hi loko ni hlangana na papila eka page ra boti rocky ka facebook ni hlayeka hi ndlela leyi ku ku yiviwile xidumbu skis ka magomani mufi u pfupfuriwile ku fambiwa na yena ku hi mani a swi tiveki mufi u lahliwile hi 2013 mara namuntlha u yiviwile Va vukosi, maphorisa, va masipala na va muti a va ri ndhawini ya mhangu. Umm ni vula ku munhu la nga ni na va muti ni sure mi nge n'wi rivali murhandziwa wa n'wina a ni mara ku hola embilwini ku rhulanyana ku va ku ri kona ivi se u ya vuyiseriwa ku twa ku vava hikuva munhu a pfukule hikuva munhu a ya a ya pfukula masalelo ma ma murhandziwa wa n'wina se lexi ni lava ku xi twisisa ku loko mize mi ya mi ya pfukula munhu mi lava ku n'wi endla yini sweswi hikuva a ni xona tisumba ti heti khale hi yena mhaka leyi mina ni vutisaka xiswona ni ya mgobozi loko thwaseni ka vun'anga u lava marhambu ende u yi kaya what if mgobozi wa yi tiva mhaka leyi u loko lava nga marhambu ya tinhlolo mgobozi guys a hi leni ha cheka mgobozi vanhu va le kusuhi na le gireni N'wamagoza mambirhi mi ya kwele mi ya mi ya vo ku a mi hlangani na khasikete na a mi hlangana na xipombondwani na no um vayivi eh, like no man swa chavisa swilo leswiwani Mat- matimba ya ya pfu- pfukula munhu mi susa na tombstone khale mi a hi- a hi cela.
tiva va Mi cela. a hi tiva va teka ma loko munhu a ha ku lo- a ha ku lova ni? Yeah, yeah. va ya va ya fukula cause a vo tala va endla yini a va lava mabokisi okay a va fika va pfukula va diba diba. va teka bokisi ra va va ri tlilina futhi Yeah. cause um a swi nga ra swi va sevhela timali vanhu lavawani cause o o hlama bokisi ra na ku kwi u ri u ri voka leri nga ri- leri nga ri tirhini leri no eish ni twa swi ni chavisanyana ku Mm. matimba ya tifoxolo ti- tipiki Hi!
van'wana a va yi va na ti-tombstone ya hayi xidumbu hayi xidumbu u ya ya pfukela xidumbu leyi yi na marhambu ma lavekaku hansi leyi ya swi ko swi swa chavisa xi kona swa chavisa hi le ka magomani magomani laha ku humaka i Ma- lowa tlambi lowo cinisa timbambu gebe ya laha ka va gebe

cause leyi ni nga yi vona u- magegesha u endli video a ri live ni a kha a Yeah, a ri vulavula live.
se a ku swa humelela i vutomi hi ndlela la yena ya ku a- loko a ri A ri calm, yeah. a ku swa humelela ende swi nge teki nkarhi ivi vanhu se va tlhela ndzhaku va ku na tsona no maraji nkarhi luwa wena Yeah. a- a a vulavula hi ndlela ya Ndlela ya so, so o hilela.
se o hilele se va ku va hazahaza va ku hey rivonia i rivonia se yi vutomi lebyiya bya ku A ti dlaya kumbe a fa zwi fikini. Ni vona van'wana lava va mbilu ya mavondlo, lava va mbilu ya mavondlo phikweni ya ku munhu a ku vondzokela mara a ku landzelela leswiya swo loko se ku fika swilo leswiya a fika a comment a ku eya na ti Gucci leti a hina hi hlamala yini na yini na yini wehe vuswa u dye masiku hinkwawo wa ti hlamala ku why u dya vuswa se na yo wa afford loko va n'wi vo diamond wa ka ya hi ya xava i mpahla ya yena i mali ya yena van'wana va kombisa ku swi vula ku a fane a endla leswa swo kumbexani va katsini na swona mhaka ya resort ku swi vula ku mali liya a nga swi ti ku fa yi tirhisisa ku yini hikuva no swi ve ku le ku feni a xava resort a tlha yi xavisa mm. ve sweswo eh, sweswo a nga xaya yindlu swi vula ku moya wa yena la ku humela ka ndhawu leyi nga kwetsima hayi liya ve ra mm. a nghwadla ka yona loko va mm. vula ku ve a nghwadla kweletiyo baloyi yeleya botiyo baloyi yaliya e va ku he that's why swi swa yena swi endleki hi ku hatlisa hatlisa khale munhu loyi a xava and all that E marhanga swi endlisi swona leswi a endlisaku swo masiku lamawani se swi vula ku la ku maleli ya yi fene yi hela a ta kota ku famba se ku sala na vana Mara xi na video xi nga ku hi nga ri endla. na nchumu Xi na video yin'wana xi nga hi endla. yes Swi ku la vuton'wini Mm. ni vula la hi hanyaka kona Mm. ka nandziha. ya Loko u ri mihleketa ku ni ta ti dlaya never msathati tii. Swi ku ku ti dlaya Yeah. rivalani. no no o- hi hi leswiya swo minkarhi yo tala loko munhu a va a ri live ne um va teka part leyi Yo karhi, saku nya. vona liya yo loko ku ri ke ni wena u vona yo ntsena u ta vho conclude ku a swi vula ku leswi va swi vulaka hi swona life leyi a yi lehe ngopfu la a a- la a kombisa a kombisa mhaka yo ku ri na leswi nga ta humelela la vhikini leriwani se vanhu hi nga chuhi o hi aleta and a nga zanga a ku um u te sani a ku okay ku ya hi magaza ve u yo ti walela and all that yeah. but life leyi a hi kombisa ku ku na leswi nga ta humelela 999999 yeah. ni sure me bala ku trendisa munhu u swin'wana not about leswi a swa rifu na yini se hi yo problem ya gaza yaleyo va ta ya va ya ku teka kwalaya ka phati yo karhi ivi va ya va ya va swi hindzeleta u nga dumi kahle ya ku tsana u nga dumi kahle hi swo sweswo ivi ni vo um Va ri, Mani lava ka n'wina? I nsiva ra wa wena. Mani?
Nsiva ra wa wena Kokwana Chauke. Oh, like father, like son. Ba, like father, like son. a, a swi ya yini?
A, a yo xava Kokwana Chauke, a yi ku xaveni. A ri ku xaveni, a nga ri ku xaveni. Mm. A boss lady va ri ku savenga oh, mati. Ni sungula ka leya ya ya yo xava ya yona lava streetwise. Hawo streetwise 100. Timbirhi na yini yini yini. Kasi a nga ri streetwise 100. Yi ri streetwise.
xa ti xa vuswa mm. na ta ti piece timbirhi swa four then le makumu yi ku street wise hundred se u nga ha swi twisisi ku yi lava ti street wise two pap ta hundred oh, kanikombela street wise two a eh, eh, yi vulangi two mara yi ri i nga ri yi ri ti piece timbirhi ya like loko yi vula ni u ta swi twisisa ku yi vula street wise two pap

yi Yeah. trending wa ku wancaku ende ka wancaku yi le ku trending ku tlula vanhu hinkwavo sweswi ka gaza yi trenda n'hweti na n'hweti and hayi xi xin'we vhiki vhiki eh ni vula ku swa ku baby vhiki coaches ya from to coaches ah d- futhi swa To baby stay coaches tuned. swa le xikarhi swa ti coaches swa le xikarhi va rhangi va- va- va- va trenda le cape town hi blumas blumas Hi vu- layo hi endla vula swa sweswi. infinity sign hi vula swa sweswi last That time's week in Hindi, last leswi- week ni vone na na swa Oh.
pitbull uzibone Yi swa trenda pitbull loko tsena every ku day. pronounce pitbull yi kuma vhalo yi duma ku fana na va ri yini kambe xi lexiya pit phiti phi hayi yi lungo no vula ku pitbull nga ku heleli yi nga ha swi vulangi no swi vula ku pitbull So- Okay, hayi khona ya ku ka cakwe ne Mm. yi le ku trendeni wa ta loko yo va live sweswi ne Yeah. ku tala hi ndlela yin'wanyani ya ya dan thabang Ta ni xi relax-ini masiku lawa ku le ku vuyeni hansi why a xi relax ni vone video xa xi kha xi huma to nyini xi busy a ni ali xi busy ne Yeah. mara xa ha ri ku trend ku fana na nkarhi luwa like wa ta nkarhi luwa ne a xi munhu lava wo va ku humela moya so ho vula ku n'wana u
no a ni vona ya ni ta ku yini ni vula ku vanhu va gina va tolovela leswiya swo hambi still wo va u kha u postiwa a wa ha vi Vanhu va swi koti ku huwa Wa- u vula n'wana ku humeliwe hi moya hambi hina vakhalabye se ni nga kwata ku ndzi u humele moya
ma ni nga vuli ku humele hi moya un'wana ni vula ku se vanhu i think va xi tolovelini content leyi va yi tolovelini maybe va fanele va spice up yeah. swilo or something but ya yeah, hi xi tolovelini hi xi trendini mara la xi ni tsakisaka kona ho ku va na challenge yeah. xi ri kwele xi nga kona ni xi ya vuya xi ta xi ta koleka mafadeni xi famba se xi famba ya
ingwenya ya uh, hayi khona 1 million views ka youtube ya risimu ra rhuza tiso wa vutomi yo wa wa wow wa yes wa. ku bela mavoko mkhaya u tirhi ngopfu u tirhi ngopfu u tirhi ngopfu ende ya na mahlweni u tirha Yeah. sweka swi swa mongo kwalano ya no, eh, I think xikombelo na- xa mina Metro Beats a xi fikisanga na xona One million. ya u na yona 1 million na metro bits ka kambe yini ni rivele ku ri simu ri mara na metro Maybe bits u xitori na fixini xitori surely yes or na my number one Yeah.
ka- ka ti timbirhi yeah Because, uh, kha ni yi cheka Ni swi- Eh, ni vone ti eh, va ri list yin'wana yi nga postiwa hi blanca a ku i top 10 ya ti-electro xigaza artist wena ni nyiki top 10 ya wena
ya mina ya mina problem mina ni favor la ni favor ku ani favor ani n'wana na n'wana la n'wana na n'wana la ya pho- eh, no like ni nyike top 10 ya vanhu lava ho va favor ku twa ku nga ko yes la ni va yingiselaka sweswi yes J John Mhm.
eh Bliss Boy Black Myth and then vanhu va va twangana na Xizonda Xizonda, ah, No, ah, va Xizonda.
zonda. Hi Okay, zonda wena. mahanyelo mo ka ma nga ri kahle ma vukhamba hayi ntsena pro eh, hayi promote vukhamba J la John Bliss Boy Black Myth um i mani

ni ku bliss boy black myth uh. and then i vama van'wana hey hey nqabza eish yo ah, sa swi kota nqabzo tana ya nqabza mfana wa mina e ngwa ba ku dlaya nghoma leyi loko ni aka swo ni ta ka ni ba yona loko hlana munhu nge kumaniku eh. ni voni ni voni
yes na nqabza mani un'wana mm, yeah i think for now hi vona ni ni ni ni nge le ku wabeni ku na un'wana ni tsundzuxi ku na un'wana

A ni n'wi tivi.
Eh, Maradona?
Na xi tivi.
Eh, vhela no a a mi ri. A ni ku ri n'wananga ni ku ri xilweleni. A mi ri ku xilweleni mi ku kho kho. Vhela u nga toli kroko ta mina. Yeah. I va i va Ben Mayengano Vyasi. Russian army.
Eh, va va Hulushongi vanhu va ku pimisa swibelani. Ya vanhu lava ni va rhandzaka I valava. miringi ya magwinya.
Miringi ya magwinya va Ema- dya ema- gqepeza. Bo Hennessy.
Yaha. Uh, he henisi na vona va lava ku transforma nga ku se va lava ku va ri nigga no hi ni si munhu wa ku tirhisa vutlhari Yeah. kun'wana na kun'wana la moya u belaka kona va ya Vaya kona yeah so hi Yeah. ni si i i i v- ni xi ri favor hi ku vocally Mm. the guy is good that's why ni kwata ngo loko ni vona hi ni sa tirhisi ngopfu auto tune because the guy the guy is gifted vocally Yeah, yeah. i nge vuyi ah i nge vuyi laya Yeah, wo so ya, u nge u- ku- ku- ku- u- hi un'wana wa vanhu lava ni va yingisaka swinene

a yi ka 1 point something kwala 1.4 1.1 vuyele le Le henhla kwale kwale henhla Yeah. kwale maninginingini kweli Yeah. yeah and then uh, eh, psychology na manyangati a va se a yi hakela na sukile. mintsengo yi tshama yi sukile la tshama yi sukile kahle kahle ku humelela yini na He Msayko, ha mi kombela mi ta mi ta hlamuseta xitori xa n'wina manyangani. Mi ve mi ta nyizana vo. Mi ri twayi ni ta va referee ni ta va ni ri kwala mina. Mi tshama mi adiresa hi ku ha ha posta ha ha posti ti ta londiwa Ni tipondo. voni na nghoma yin'wana yi nga postiwa wa ni twa Ya hi Dilolostro ya heyi yes ya. hi ya ya Prince Rhangani ya ba Xi le ku swekeni a wu yi twangi liya nghoma ya ba a ndzi se yi twa ya ba liya ya hayi hayi hayi kho i think prince rhangani ne mhm. loko nghoma leyi u yi humesa a yi humesa ze singili ya yi nga phikizana na xigaza xa ma 2 k yi blind ha yi blind mm.
loko yo yi thwa diku hi yo hulu patwini yi nga trenda
hi leyi title name se mi kombisa hulu patwini yi nga ba yi nga trenda

A va le ku kumaneni. Ko- Vo No. eh, vo fana hi swivongo swi nga na maletere mo ni ringana. vone solo makaya mina yi endle Yeah. Mm. video um jiwani yi ku mina ku ka nghoma leya bonus track Yeah. Mm. ya nyiko va vula mina a ni nga swi tivi and then belo ha yona Eish.
hi lesweswo u ni gega ni tlhe ni hleka ni swi ti ku vula mina posta status u gega ku tlhe ku rhanga mi ku viewa ni tlhe ni hlamula ni hleka kasi u mara vula i feel mina. like solo makaya mi tirhisa vutlhari Yeah. wata njhani Yeah.
yi tirhisa vutlhari ku ri everyone now ta nyika attention ka that song ne yeah. ku loko vanhu yi album ya vona yi ya huma mm.
u ta yi twa kahle kahle se hayi khona va vonene seventeen a kha va hi swo okay le video leyi le seventeen ne ku mm. na lavan'wana lava fikaka va screenshota laha un'wana u kuma ku miyele n'wa wa hleka mm. loko ka va kha ku miyerisa limakamba ku hleka i oscar makamba mm. va ku um Papa lala ta va kwatini. Loko se kha ku hleka Oscar Makamu ku miyeli Sol Makamu va miyelini kumbe xani leswa swo kumbe hlamula munhu or va miyeli va ku mm, va ku hayi kho hambi papa Tiyo hambi papa mani Oscar mm, Makamu kwatini. se ya yi kwatini like mara ni vona picture lava nga yi posta na vusiku va ri 17 Yeah. eh ni vona nga ri a xikhwama ku ri na okapi la Eh, Ru eh, ka ri muvulayi- na fundu. a a mi vonangi i- i picture leyi ya- ya ya jiwa n- va ri na mhansoni Mm. a yi ri na okapi phela ya tlhas- o- ni swa ku ya- ya dlaya ya dlaya ema- e oscar makami hi okapi laya hayi se vanhu lava va holova kumbe va holovisiwa hi hina Hina ti-fans. ti-fans na. ya mara loko ni vona laha Mhm. loko na n'wana wa fika khomisa tinsimu to hambanahambana nyiko na seletela nyiko na seletela ivi ivi ivi i wa sikama ka yive ku nyiko ya mina u nge yi khubumete ta khubumete ya lava ya u nga va tolovela yeah eish ivi na manyangati u tsali post four days ago a ku dyiwa nsoli makama matsulo ya ku sisi mm. va lwela yini va lwela yini yeah se manyangati i team oscar a ni swi tivi kumbe maybe eish Mm. kwaku manyangatsi ne i content create u dya swo swilo leswiwani kahle kahle ne Mm, u dya swona a so swi guys lavi u- eish. u- u- u tipandisa nhloko hi swona Mm. ende loko wa ku u dya hi swona di ri eh, va hlangana na msayikho va talo va ta ba xibakele xa le dibini ya Mm. Dr Psychology a hi hlangani hi lwa na ndewu why u byela manyonyo le ka xikhwarhani ku u lava ku ni napa senda location sweswi u ta na mali ya mina yo tuu
a hume ka sweswo guys thank you so much for joining mina se ni karhele timhaka ta gaza ha no hi nge se pfala event la ka malamulele ya senki hi ku i birthday celebration ya yena Oh, ya ni voni nyani loko vanhu va fika va ku samantha leswi a nga swi endla ka xiswona Ya, tifoyinini eh, tifoyinini a nga a nga xiswona, xiswona na yini na yini ha na lave yini. u gwanyini ha lave Yeah. ha va hemba ha lave u mbali zebra va ku xana zebra yo tlula krugaki vete zebra vete yingwe vete yingwe ya mavala vete i yingwe um no but event Ayi, kahle. liya a yi ri kahle because mm. senki o sungula ya ya vo tk khale swi kha swi tiyimbelelela tigospele gospele kwalomo na kwalomo kwalomo but i think ngaku a ni swi tivi swa ku wo sungula ku va part of the event organizer or njhani but event leya a yi ri kahle mm. and Vanhu vo tala va tsakini, a ku vangi na tinyimpi, a ku vangi na munhu loyi va ngo mundzuku u pfuka a fini kwalaya Havana 999999 so ya shout out to you Senki Msenka
all the best all the best all the best kwalaho nga ya kona tlhelela Tlhelela futhi kona. khomelela kona n'anga liya